No a topa so ta trempan, normal mi ta lanta caba. Um, Ta verdad, ta verdad. Ya, normal mi ta lanta caba. Trempan. Sí, sí, sí. Ya sabra también mi ta lanta trempan. Um, ya, awo tur de ploeg tan ta saliendo. Tur yes. ta bureau city inspector. Tin mm. su mi 19 of ta 20 ploeg ku ta sí. yuda. Wow. Tin casi sí. mil, sorry, tin casi mil gente riba pia. My God. Dus, um, dan ta all out. Um, nos un bes, ora nos sali jaki, nos bai dal... un trip pasa seke tur hende, nos bai wak pa e premionan ku nos tin. Nos ta bai tin den e tur e outonan tur extra trash bags si mester, extra otro otro bags, extra gloves, awa, ta bai tin fruta. Dus un bes nos bai subi kaya i ya duna tur tur e volunteersnan Koe nan pa nan por sigui traha i enjoy nan mes. I demes e bon muziek di XFM ta bai ta on zoizo. Claro, nos ta bai trei pa hasi ansi, nos duna nan mas energy pa nan sigui ku e limpiesa i bo sta bai wak ami vi, dus It's gonna be exciting, we're gonna be on di streets. No no rabia si si nos lanta boso fi sueño pero e ora join, join, join, join nos ora. And clean up the neighborhood. Si, pakiko no. Why not? Asina mester te mas esaki e persona ku ta lantando awo foi soño ku ta bisa, ah, ah, kiko. What's Nanta going riba, on? eh, What's what's going going on? What's going Pasando. on? Ki dia ta? Ta ta Ta ta awe, Juluna? awo. Ta Juluna? Ta Julier? Um, esuna ku ta lanta awo i bisa, okay, esaki kiko nan ta nan ta bai clean up, Aruba. Ah, okay, mi por join ainda, mi por yuda ku algo of of no. E, e mihor manera wa sempre por yuda. Am, ami duende nunca mi bisa no. Pa mi nada no ta sold out nunca dus. Nos tin ainda gloves, nos tin bags. Si bo ake hendenan den bo barrio ta haciendo limpi, pasa hasi limpi Duna un secanan, man, claro. duna un man. Um, uh, si bo ke yama bureau city inspector, segun mi awor y nan sali y bisa cu di mas cu un hora caba e telefoon ta ring, dus tin Sí, mas ta hende. verdad. Sí, ta Nos- verdad. nos Nos ta ta para witness. enan e porta. Sí, esei ta, Uf, telefon ta keda segun mi ring, esei ring, ta ring. algo, Hot fire. eh, Algo cu nos tin cu bay drecha e mindset na Aruba no pa bin last minute. Sa no pa last minute pasobra e ora ey ayer nos a tin dos dia caba cu nos tabata na Atia mes ta duna e e tasnan y ta hendenan ta bin grupo grupo dus un ta bin ta tin un a bin pa shen binti volunteers tin un hotel cu ta tin setenta otro hotel ta tin cincuenta dus E ta basta grandi, nos a nos a yega casi mil, casi mil persona, nos no a yega e meta pero bo sa nos a pone un meta hopi halto Claro. pa pa purba yeg'e y nos a casi yeg'e pero uiteindelijk e e feit ta cu everybody that wanted to come a haciele y pa bo crea un movement bo dibi cuminsa cu un stap, des esaki ta e prome stap. Mi tin entendi tambe ku Solimar ku Ecotech ta tin un manera ku bo por yama, anto si bo tin korchon òf si bo tin kosnan di kas nan por pasa buska esaki tambe awe? Sí, sí, dus si bo tin esei e mihó kos ta pa download e Fixie dot Away app, download e app den Play Store òf den App Store di Apple, bo ta download e i nan bo por saka potrèt i bo por tag unda bo location ta i E team di Bureau City Inspector ta yera, anto ora nan ta despacha hende pa bai buska. Si ora ta bai na e luga ku nan ta pone desperdicionan. Awesome. Dus. Bo pusi esei tambe si bo wak illegal dumping, si bo wak anything anywhere. E no ta pa awe so, e ta pa tur dia. Dus anytime bo pusi esei, anto City Inspector ta haña e notification i nan por bai hasi limpi. Super. Esaki ta tremendo y manera Herek a bisa esaki no ta e, e ultimo, des esaki ta un movement. Esaki yes. ta prome. Esaki ta prome. Pasobra ta sina importante pa nos kuminsá para responsabel pa, pa nos isla, no? Sí, e ta sina importante. Bo ta kuida e medio ambiente tambe, no? Of course. Dus, uh, e ta, e ta super. Sí, desde si abo ta riba kaya kaba, abo ta un voluntario, ey, we- bon dia y bon bini. Yes. Ah, bo ta haciendo algo súper, súper, súper importante, súper bonita. Y ta trece comunidad junto, ta pasa leuk tambe. Yeah. Y e bon di a comenzar así na trempan, no tin solo, e werk No, a e doen, doen, e e werk a werk a doen, doen, sí, tá cooperating for cooperando, sure, sí. for sure. Sí, dus eh, nos está excited. Awe Harry con pregunta bo tin bo por duna e oyentenan ya caba e ruta cu um, XFM ta bai na cuminsa na dje pa asina nan por ta un tiki prepara. Bon, nos ta mané, ayera nos tabata papia, awoa semper cos por cambia, pero mi ta kere nos ta bai pariba, nan ta core di Starting pariba bin point. pa bou, Bin a si. bou. Tremendo. Tin hopi hende pariba, e, Tremendo. esei ta grei tambe, so hopi di e social clubs nan cu a join, um, ya Kiwanis ta un di nan cu a join, ei, Oh, nice. Kiwanis, tin Women's Club, Lions Club, Y hopi di nan a scoge pariba e aña aki, cu ta hopi great, paso ya pariba tambe mester di su atencion. Dus hasta Kia ta participando. Di un grupo di Kia ta participando. Si, si, si. Dus, si, dus echt bo ta wak cu tur hende, dus tur hende ta participando pa esaki. Y segun mi e grupo di cubanos tabata esun di shen binti hende. Wow. Y botin e builders clubs nan cu ta haciendo limpio rond di schoolnan. Um, segun mi colegio San Antonio ta bezig ta doen mee tin um, universidad tambe a doen mee. Nice. Dus E tin, schoolnan tin tambe varios ta doen mee. schoolnan cu a doen mee tambe. Ya, otro aña, otro aña nos a bay tin mas tempo pa haci esaki. Sí. Um, nos a haci promesa cabio. Cu gobierno cambia of no esaki tin cu bay door. Sowiso. Doesn't matter the color. Si no e ta algo cu ta bay door cu por ta via e gremionan y e social clubs nan nos ta bay nos ta bay yuda take it over ya si ta bay si direcci milieu ta bay keda y nos ta bay papia cu e ministernan sowiso pa esaki pasa y e datum pa otro aña mes ta bira binti september si pasobra esey ta world clean up day y nos ta bay join. E movement ei pues esei ta algo hopi grandi nos herman na isla ta all out ke esei sinku aña kaba Kòrsou Kòrsou ta hopi grandi si umi e prome aña nan a kolekta kuater shen tòn di kuater shen mil kilo kuater shen mil kilo di trash nan a kue den un aña. Kon importante kos ki ta? Ey, a mi ta ta shock, paso ultimomente ma- mi tambe escucha cu um, we're not the cleanest island. Sí, sí, sí. I was like, what? We're not? No, Dus- seria lista dan, hè? Mhm. Dus, eh, Y sí, ese ta, ese ta estudio nan aborda así door Sí. the University of Georgia. Según mi nan ta te aki nan cuatro años, ta cinco años pasado, nan bien trobe años aki. Y nan a bien especialmente paso e dump a cera. Correct. Pa wak si Aruba a bira mas sushi of no. Y uiteindelijk nos a keda mes un sushi. Dus, Same, same. si, di- ya, esei ta jammer, pero uiteind nos tin ku bai, nos tin ku bai drechi esei. E ta algu di Correct. nos mes. Dus nos ta kuminsá ku esaki. Next step ta, ta am, separá sushi, pero einan tambe bo mester di e solushon Sí. pa unda bo ta hibra e- e Exactly. sushi separá. Where we Nos gonna no, locate it. nos no Correcto. tin esei ainda. No. Ja. Dus esei tambe ta, once that starts, mi ta sigur ku, am, Ecotech i Sterling Mar lo bai, lo bai Ya, regel esei, they're gonna figure out how to do it. Um, pero nos un isla chiquito, e, e, ya, e bon ta, nos tin hopi turista, pero esei tambe ta malo, paso tin hopi mas desperdicio. Correct. Dus, um, e banda ei, ya, ta algo nos tiku traha kune, it's something, it's reality, you have to fix it, i pesei nos tur te, anto e, e grei ta ku awobo tin Un por shento di di bo poblashon ta bese ta durmi. Mil hende ta un por shento. Bo so bia na dos por shento otro aña dos mil. Anto bo yega bo yega uiteindelijk e mester ta con tur dia esaki mester bira enorm. E mester purba di bira un good habit. But you know what's great cu nos a cuminsa. Si si si. Dus awoa tambe e idea ta pa bay mas den e scolnan pasobra a pasado mes ora nos ta tey e e message nan tabata drenta Ey boso tin bai kesaki et bon idea pero bai na escolnan ke muchanan e muchanan ta siña mas liga cu nos tur den si bo cuminsa separa na escol ma wak cu universiteit tin esi universiteit di Aruba tin bakinan di separate trash mi me a bisa nan bai esa e hopi great pero again den the next step is con

Nan tremendo. Y tambe pa tur e voluntarionan cu a join awe tin mm-hmm. sorpresa, ma tende cu nan ta haya 10% di descuento na lianzón. Sí, el a comenzar de ayer acaba. Um, tur hende, ese te co, tur hende cu sign up a haya un email. Pero tin cu sign up pa 70 hende. Dus o nan te cu mandé pa nan, pa nan tur. Juist. Den e email ba haya un QR code. Un coupon, ègt un coupon e ta. Un cu, cu un QR code riba dje, anto ke esei bo bai awe ainda, full dia na link en Sons bo ta haña bo dies por ciento. Bo tene kaba. I bo ta drenta un tombola, manera mi a komprendé. Anto esei. Dus. Ah, tambe? Bo ta partisipando pa mas. Sí, esei bo. Wow. Bo ta drenta den, dus tin mas premio na ainda. There's so much, so much more. Dus bo ta duna i bo ta haña bèk tòg. Korekto. Manera nos manera nos bisa ta hopi dushi basi un barbecue awe. Oh no. Si. Claro, Vi. después ambo. Mi tin hamba lawan danki. Sí, pero tambe ku e konsenshi kaba ku bo a Of lanta course. i bo a hasi algo produktibo, bo a hasi algo Produktivo, lek, sí. bo a kontribuí na bo komunidat, dus kiko Asina mas. mes, kiko Imagina mas. basi esaki un bia pa luna ku bo hendenan den bario. Òf kada dos siman bo ta bisa, ey basi hou un bario limpi. Ey nos a pone un barbecue despues sí of e no mester ta lau bueno tra sopi tra ceviche sí. tra algo bosa ta hace comunidad so, tambe biega junto un rato tambe correct no? correcto tremendo Asina mes, dus uh, nos ta bai ta transmitiendo te ku 10 or di mainta mm -hmm. pa laga boso sa ture detalles nan kuata e barrio mas alegre, ah, sí, kuata e son mas grandi, claro. uh, unda tur kosta tomando lugar. Yep, un um, update. Un update. Y, y bo por seguir nos también mes hora, claro. ¿no? Sí, sí, sí, arriba nos um, website, cu, cu ta xfmaruba.com, bo por manda nos message na 699-2727, arriba WhatsApp, bo por seguir nos arriba Facebook, Instagram. arriba YouTube, uh, tur caminda nos tei, dus acompañanos pa Pa hasi e evento aki algo leuk, algo responsabel, algo komunitario i semper XFM tambe ta super kontento i agradesido ku boso pa invitá nos pa join e movement aki ku ta asina importante i ku a nos tambe ta kere hopi den dje. Nos kier ta for nos kier forma parti di dje. No, no, no. E ta importante, nos e ta loke XFM ta para p'e.

E next step, nos bai back BCI, bai na e, e team, nos bai pone e speaker riba e auto di e reina nan. E reina di mi barrio limpi, e reina nan di mi barrio limpi, ku ta bai kore rond ku na chauffeur. Ma wak dun jeep grandi, porta Sí, nos ta big tour, one. porta Tour nos ta tour ta fit, bai den jeep, sí, mi kere sí. nos tour ta fit den jeep, dus Sí, porta sí, nos sí. tour ta bai kore rond ke gai, ya mi, ya mi no tin ku kore. So nan Sí, delega, mira, e, e, e team a delega ku Herk tin ku kore, mi no ta tin un choice. Oh! Nou, Hey, it's- Herk ta it's- sinta ku No, nos. it's always with girls, no?

Dus, we figure it out. You gonna spot us on the streets. We figure it out as we go. Claro, sigur e ta un jeep, un di e jeep grandenan di The Palm Tours. Danki tambe na The Palm Tours pa yuda nos kesa. Thank you. Esei tambe ta importante. Danki na tur ku a kontribuí, ku a aportá, ku a bisa ok, let's do this. Sí, esaki ta algo sumamente bunita pa wak. I ta seis ora i wan inta, no? Dus, i pero ya kaba no ta manera tur hende ta lanta seis ora di. Orasnan promé kaba ta Correcto. lantá, Aha. preparando pa asina nos por kumensá. Y e preparacion cu tin días caba ta andando, que también ta Correcto, hopi sí, importante. sí. Dus van apoya esaki. Ey, si bo spot nos eh, reina na manejar ik di riba kaya. Um, cuminda, cerca. Um, Pues ah, mi da bai ku Join. sticker. Sí, Está bon bien, idea. Steker. Ey, Ajá, bon sí. idea. Sabe que Está un bien, poco Steker. oportunidad. Así no me esvi- Ya, ahora que. Vi, pero bo por sign up, vi bo telefoon también, me Claro, sorta. mete. Ey, do it.

No, e, e, ese ta e bon di XFM. Bosan tambe ta duna back. I awe Zeker. bo paña hopi mas hende. Now you go to the people. They don't have to come to you. But just give it to It, them. it, it makes it so much easier. It's a Sí, give back. y cora cu e sticker cu bota haya, awe di vi di Angie di Eric, no ta solamente un sticker pa plak de auto Sí, mustra bonita, e tin no. hopi beneficio. Correcto. Yeah. eh, Y no bota ta bene solamente special plaatje things. number pa bo gana, Now, the pas ora future, fin di a lot. aña, ta bay den de bom. Sí. Si bo no tin e sticker, Bo yam'e. laga, bo laga, laga algo slecht, no? No, no. No sneaking peeking right No. now. Ay, no, ay. Pero imagina, bo ya caba, nos ta donando bo e plaatje nummer full pagá con full tank. Nos tin ya caba full tank? tambe Di um, full tank, sí. un weekend stay na Corso. Ah, sí, me escucha, Coya. na Ese Acoya, tambe no? ya, Coya. y Sí, tambe me escucha. um, nos acaba di um, un fiel oyente Ku a partisipá a gana un su biahe pa Bogotá. Dos. Dus, imagina bo si ya kaba esei nos a duna, ta bai tin mas. Ey, bo sa kiko ta un bon kobo so por duna e haña aki? Kiko? Un pagara, si bo haña. Ah, ta sa. Nos ta bai haña. No, no, bo sa. Supposedly, supposedly e pagaranan, ma ku loke malesa e pagaranan ta biniendo. Supposedly, supposedly. No, afó di China supposedly un barco tin ku yega dia binti ocho agosto. No si ku pa e papia ku e duaneronan pa nan laga nan sabi. Wèl, ban wak. Pero papiando di medio ambiente, si esei no ta e kaso, e ora nos por kuminsá ku e pagaranan ku spikèr. Sí. E ora nos no ta susha nada. Paso e koi, eigenlijk e clean up day mester ta ein januari tambe, pero hopi hende ta lanta. Twe januari. Bo sa ku e koi ta un tradishon den nos bario? Ku ami ku mi bisiñanan, no, ami ku mi bisiñanan nos a tira pa gara huntu nosot. Ya, nos bario tabata shikitu. Nos a pega nan huntu, anto bo pibia dia un, ora nos, ora nos lanta si, nos a bai pafó anto hasi el a limpi. Entonces ejemplo, pa dia un hopi bia At least dilanti mi kas i su kas ta limpi. Tine clean up. Pero si mi, si mi, si mi no ta hera ya kaba ser di Marta pasa i ta hasi limpi. Si, pero ser di Marta pasa seka nos hasi limpi dus.

No ha para nada, echt on time, tour, tour, tour semana, on time zeker no. Y tambe mesora nos kier a duna shout na un shout out na e automobilistanan dor ku ta bai tin basta hende riba kaya por favor bai poko poko wak bon rond Sí, esei kosa ku ta tam. bai tin hende ya tin desperdicio tambe gewoon bani camina bani trotuar Aha. dus ban kore ku kautela pa asina bo sa tur kos kanda Y tambe netjes kora ku Bai kaya poko ta un poko. tiki muhá tambe, Sí, tin sí, awa dus ban yobe, poko dus poko sí. y tambe pa e volunteersnan tambe ta un poko mas alert. Pero nos bai day. Blas bo radio. Sí, Blase. Nos pa ambiente te, at least te die soort bij die hoop ambiente. For sure. After that we Sowieso keep going. na ta cambia dial dus. Just no. soort ambe, just soort ambe ta bij de boom. Pues aan escucha tour tour semana. Claro, ja. Sí, na. Ze, aan escucha Jeff tour semana. Ja, Jeff to mi brother op je aan gaan. Pick it up de biaha. Ze, ze, ze. Dan je zo zo hoop je leuk met wakker. Met escucha hele tour horen, zo net horen met de hiba mi.